Kenna naslu għal hawnhekk li morru nitkellmu mal-medja għax is-sitwazzjoni ġewwa Monte Carmeli fl-opinjoni tagħna hija inkwetanti ħafna. Inkwetati bħala Union għax hemm il-ħaddiema tagħna involuti u inkwetati wkoll għall-pazjenti ta' Monte Carmeli. Da fil-qosor inti ġo Monte Carmeli jista' jkollok pazjenti li jistgħu jagħmlu ħsara jew lilhom infushom jew lil ħaddieħor. F'dak il-każ jiġi assenjat ners, qed nispeċifika ners, li joqgħod ma' dal-pazjent biex jara li dan la jweġġen lilu nnifsu u lanqas lil ta' madwaru. Fin-nuqqas ta' nurses, dan il-management qed jgħidu mhux jien, qed jassenja ħaddiema li huma carers li huma tal-kuntrattur qed jipprovdu servizzi għall-isptar, però huma carers, jiġifieri dan it-training li għandhom kif jaħslu l-pazjent, kif jitimgħuh, U m'hemm imkien li dawn jistgħu jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Anzi, il-management stess qed jammetti magħna qed jgħidilna isma' aħna nafu li dan mhuwiex xogħolhom, però peress li m'għandix nies, m'hemm x'nagħmel u kompla għaddej itihom dan ix-xogħol. Il-German Workers Union kienet ħarġet direttiva f'Marzu biex dawn il-ħaddiema ma jagħmlux dax-xogħol u r-reazzjoni tal-management kienet, li dawn il-ħaddiema jispiċċaw mgħedda, u jispiċċaw mgħedda, imġagħlin jagħmlu dax-xogħol u jekk jirrifjutaw li jagħmlu dan ix-xogħol, jintbagħtu lura d-dar. Din sitwazzjoni inkwetanti ħafna. Aħna qed ngħidu lis-CEO Stephen Sultana kellimnieh direttament u tlabna diversi affarijiet biex il-problema tiġi solvuta. Tlabna li l-ħaddiema jingħataw it-training meħtieġ biex jagħmlu dan ix-xogħol B'mod temporanju, b'mod temporanju, sakemm ikollu nurses biżżejjed li ma jagħmluhx, li jkunu kostretti jagħmluh, u minn dak iż-żmien 'l hawn, jiġifieri suppost qbilna fuq il-mejda, ma sar xejn u dawn il-ħaddiema għadhom jiġu mqabbda jagħmlu dan ix-xogħol ta' Level One Consent Watch, apparti li jagħmlu xogħol ta' occupational therapy, kważi kull xogħol jagħmlu, barra tagħhom. Dik hija l-ewwel problema li għandna. It-tieni problema hija inkwetanti ħafna fejn għandna sitwazzjoni ta' nursing aid, issa nursing aid tal-gvern, li dik kellha xi tgħid ma' superjur tagħha, affarijiet normali fuq il-post tax-xogħol, u wara li talbet skuża, din spiċċat Infurmatna li din inżammet bħala pazjenta ġewwa l-Isptar Monte Carmeli, pazjenta skont li qed tgħidilna hi kontra l-volontà tagħha, inżammet hemmhekk għal erbat ijiem, ma tistax toħroġ, jieħdu ħsiebha b'mod issa professjonali l-kollegi tagħha li din anki biex tinħasel jidħlu magħha għax din spiċċat Level One Constant Watch. Spiċċat pazjenta ġo l-istess sala u din tal-biża' aktar tal-biża' meta l-management iddeċieda, jew it-tobba, xi ħadd inkarigat, li din waqt li kienet hemmhekk għax huma kienu qed jgħidu di għandha bżonn il-kura, imorru fuqha u jtuha l-karti u jinfurmawha li ħajjieħdu passi dixxiplinarji kontriha ħabba l-argument li kellna qabel. Di fenomenali jew kienet persuna li kien ħaqqa tkun pazjenta, għax jekk kienet ħaqqa tkun pazjenta mela ma kienx fil-kontroll tal-faċilitajiet mentali tagħha, jew setgħu jieħdu dixxiplina kontriha. Hemm rapport tat-tieni psikjatra li r-rapport tat-tieni psikjatra jgħid li din kienet fil-kapaċitajiet mentali meta seħħ l-inċident U din qed issaqsi għalfejn inżammet allura kontra l-volontà tagħha. Aħna bħala juri jien m'iniex psikjatra jew trade unionista, m'iniex tabib, u eh, qed nitolbu lill-Kummissarju tas-Saħħa Mentali biex jinvestiga fuq dan il-każ u joħroġ ovvjament ittieħditx deċiżjoni sana jew ittieħx deċiżjoni abbużiva. Dik issa nħallu għal min hu professjonist. Sadattant din il-persuna għadha mhux taħdem, Qiegħda fuq sick leave, il-dipartment jaf li qiegħda fuq sick leave, tellgħuha d-dixxiplina xorta, ma attenditx għax qiegħda fuq sick leave, kienu jafu u ddeċidew li jmexxu kontriha, qatgħuha kontriha u qalu li l-fatt li di ma attenditx għax kienet ma tiflaħx, però l-fatt li ma attenditx, ma semmewx għax kienet ma tiflaħx, hija arroganza min-naħa tagħha. Tistgħu temmnu li xi ħadd jgħid li għax persuna marid ma jmurx għad-dixxiplina tkun arroganti? Lil hinn minn dada qed nappellaw ukoll u qed niġġieldu fuqha. Irridu naslu, m'aħniex nieħdu risposti xejn għall-mistoqsijiet tagħna, assolutament le. Issa l-aħħar żvilupp hija li dil-persuna marret għand psikjatra ċċertifika li hija kapaċi taħdem, però ovvjament mhux fl-Isptar Monte Carmeli. U dik kull m'ilha titlob għall-aħħar tliet ġimgħat hija li tingħata trasferiment fi sptar ieħor tkun tista' tidħol għax-xogħol. Risposti xejn u għadha sal-lum is-sole breadwinner tal-kumpanni tal-familja tagħha għadha mhix qed taqla' x'tiekol di u di sitwazzjoni inkwetanti ħafna. Ġala darba wasalna s'hawn, ġala darba morna għand kull min kienu l-awtoritajiet kollha u ma ħadniex risposta, qiegħed nagħmel dal-appell lill-Ministru konċernat u d-Deputat Prim Ministru, l-Onorevoli Chris Fearne, li dejjem sibna soluzzjonijiet fil-passat u ġenwinament nitolbu jintervjeni sabiex din l-inġustizzja ma tibqax tipperpetwa ruħha.